thetshelesi wa phalaphala fm muṅwe ndi mulugisi wa mabufho hangei south african airways muṅwe u tou pfhi princess mukhari ane a vhori u shuma e, automative pros ane a vhori ndi princess mukhari hoyu muṅwe muthetshelesi wa phalaphala fm ndi livhuwani nṋe ngwanani vhane vha vhori vha ḓovha vho ḓigeḓa na riṋe namusi ri pfhe zwinzhi u bva khavho uri sa vhafumakadzi ri tshi khou pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi vha zwi kona hani khaedu dzine vha ṱangana nadzo hafho ndi dzifhio ngauri hoyu ndi ṅwedzi une ra fanela u ṱana vhafumakadzi ri tshi lavhelesa khuḓanna dzoṱhe kha mishumo yo ngo fhambana ndi khou ni ṱanganedza kha mbekamishumo ya roḓigeḓa
ndi ḓo thoma ngeno kha livhuwani musi ni tshi khou aluwa eh, u bva ngei dimani eh, ro vhona ni tshi tonga ri ni na lutamo lwo dzhena kha mafhungo a zwa vhulimi ha ḓa ha itea mini ah, ndo vhona ndi khou livhuwa misfi ah, ndo vha na sapoto khulwane u bva kha makhulu anga vhene ndi mubeba mme anga vha ri sa izwi vho hayani hu si na vho o no bvalaho nnḓa a ya ningei makhuwani tshimbulani ne makhuwani ni yo vhona makhuwani uri hu na zwifhio maybe ni ḓo vhuya vhona zwiṅwevho ndi hafha he nda ḓa nda ḓa nda dzhena tshikolo ngeno pretoria west uh, tswane south college ndi hone he nda thoma u vha na dzangalelo ḽa vhulugisi
princess ni tshi khou aluwa u bva mulenzhe Pit- ha pity boy lutamo vho lwa luvha vha mini musi ni tshi khou aluwa Um, me, I always wanted u vha a mechanical engineer. Um, ndi tshi khou aluwa u bva hayani khotsi yanga vha vha tshi khou ḓi lugisa dzigoloi so lutamo lwo vha hone mara ndi songo ḓivhudza uri ndi nga ita zwo u tou dzi penda mara lutamo lwanga lwa lu kha engine work so zwezwi ndi tshi khou aluwa ndi tshi vho ya khoḽedzhi ndo no ita mechanical engineering ndi si wane um, um, mushumo so ha vha na ḽiṅwe ḓuvha ndi khou scrolla kha social media ndi tshi tsheka nda wana uri hu na post yo bvaho ya spray painting na penal beating nda ya nda aplayela penal beating so ndi tshi ḓo vhidziwa for interview ndo swika nda vhudziwa upfhi ndi nga si kone u vha penal beater ngori ndi muthu wa tshifumakadzi vha nga mplacer uri ndi vhe spray painter zwa ḓa zwa thoma hanefho ndi nga ngofhi yoko nga 2016 musi ni tshi khou vhudziwa upfhi ni nga si kone u ita zwino na zwiḽa nga nṱhani uri ni mufumakadzi zwo ni ita uri ni ḓipfhe ni hani a thi ngo ḓipfha zwavhuḓi ngori nda ndi khou zwi funa uri ndi ḓiwane ndi khou rwela dzigoloi ngori na kha cv yanga nda ndo ṅwala uri ndi u kona nga maanḓa hoyo mushumo ngori hayani nda ndi tshi khou ita na khotsi yanga ende ndi tshi khou zwiḓa zwori a thi khou kona mara ngori ndi khou nyaga nga mbilu na muya nda khou ndi na lutamo lwa uri vha nga to ri ivhani yeyo penal beat a ri vhone uri ni ḓo swika gai izwi zwi amba uri musi vhaṅwe vha tshi khou tamba nga mavu vha tshi khou tamba dzindode ini na ni ngeno na mukala ni khou shuma ni khou lugisa dzigoloi ni khou ḓivhudzisa vhudzisa uri izwi ndi mini izwi ndi mini yes ngeno vho khalivhuwani no ya na gudela mechanical engineering zwo ḓa hani uri ni ḓiwane ni tshi vho dzhenelela nga ngeno kha mechanical engineering ngauri na ni tshi nga ḓivha no nanga zwiṅwe na zwiṅwe ah, nda ndi na lutamo lwo lugisa dzigoloi nda sathu ḓivha tshithu nga ma-aeroplane nga hetsho tshifhinga ngori riṋe ra ri tshi tou i vhona i khou fhufha i kule venḓa na airport so ha vha na tshifhinga tshe ra ri ri kha ḓivha dimani ra ya career guidance hangei maswoleni um, tshitandani ndi afhe nda vhona vhathu vha khou lugisa mabupo vhaṅwe vha tshi khou aflaya ndi hezwi zwe nda kona u zwi vhona uri zwi amba zwo uri na nṋe ndi nga kona u swika hafha na nṋe ndi nga kona u zwi ita dzangalelo ḽa ḓa ḽa thoma hanefho mara ndi khou vha na dzangalelo ḽa zwithu zwine a thi zwi ḓivhi a thi thu u zwi ita na bupo a thi thu vha nga ngomu khalo zwino ra vho ri um, ndi tshi vho apuḽaya zwa tshimbila zwavhuḓi nda swika ndi hone he dzangalelo ḽa thoma u vha hone thi ngo to bebiwa vho ḽi hone avha yani nyambedzano ya vha hani ngauri ndi vhona u nga ri kha princess zwo leluwa nyana ngauri mukala vha khou zwi ita ini afha yani naho ni tshi thoma u amba uri hai nṋe nahone zwo lugisa ndi khou zwi funa ngauri thi ndi khou pfa u tshi pfhi zwo khou thoma hafha noni kha u lugisa dzigoloi mm. nyambedzano yo to tshimbilani na vhabebi na makhulu afha yani nyambedzano

ho vha hu na nḓowenḓowe nyana dze dza dzi hone hafha hayani dza dzi hone nḓowenḓowe mara nga a dzo ngo tou vha nga nḓila heyo yo tou tshuwisavho ho vha no vha ni khou guda ngafhi nda ndi khou guda um, hanefha o r tambo hune ya vha u joburg mhm. ine ndi vha ndi ndoṱhe a thina sapoto iṅwe sapoto ndi founu ine nda ḓo vha founela nda vha vhudza uri zwi khou tshimbila hani ndi ndi khou amba musi ni tshi khou aluwa vhunzhi ha vhana kana vhathu musi ri tshi kha ḓi vha fhayani hune na mabufho haho eh, u fana na princess ho vho dza vha dzi hone goloi hayani hune u kha ḓi vhona mukala vha khou ḓi lugisa zwino nga hafha nḓowe nḓowe dzi vha dzi- dzo vha dzi hone zwe zwa kha ḓi vha muṱuku musi a sa ḓa tshikhuwani sa zwithu zwine a vha na lutamo nazwo uri hezwi ndi tama u zwi ita khamusi mudzula tsini muṅwane khamusi vha ḓi lugisa lugisa wa ḓi ya u tshi ḓi sedza sedza hai thi khou nyaga u zwifha zwa sizwo tou ḓa muthu a tshi khou aluwa a zwo ngo thoma vho vhuṱukuni
dzikhonani afha ngauri habene ri tshi khou aluwa muṅwe u ḓo ḓivha khou amba uri a ah, nṋe ndi khou nyaga u vha dokotela nṋe ndi nyaga vhavhili a u ngo vhuya vha na tshifhinga tshine kha musi a ḓipfha uri zwine ene a khou tama zwone u khou shavha u zwi amba ngauri u khou shavha u haṱuliwa nga dzikhonani hai dzikhonani dza dzi hone R- ah, vha vha kha engineering zwe ndi zwone zwe zwa zwi tshi ita uri ri kone u ṱuṱuwedzana uri kha engineering mara engineering riṋe ri tshi ḓi aluwa vho ra ri khou ḓivha uri mini ndi goloi fhedzi ho vha hu si na zwiṅwe zwithu zwine ra zwi ḓivha mara dzangalelo ḽa ḓivha hanefha kha engineering lune u tshi vho ḓa kha mabupo zwo vha zwo no leluwa
princess afha tshikoloni musi a tshi khou guda ho vha hu na dziṅwe dza dzikhaedu dzine a ḓi ṱangana nadzo ya nga maanḓa because uh, ndi tshi thoma heyi keria um eh, ndo vha hone musidzana ndi ndoṱhe floor ane a vha uri u khou thusa nga dzigoloi havha vhaṅwe vha vha khou tou ṱanzwa dzigoloi na mini na mini and eh, challenge ndi uri ndi khou tea u ita zwa dzibugu ndi khou tea u guda mushumo nga tshifhinga tshithihi and then u tshi swika workshop iṅwe na iṅwe vha fila threatened uri hoyu muthu a ḓivha mushumoyi U ḓo dzhia mushumo washu. So, nda ndi khou tea u ḓiphuruva kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda tshi ita uri hu vhe nṋe no bva phanḓa uri ndi kone u wana qualification yanga ngori arali ndi tshi khou ḓo bva hafhaḽani ndi si na experience tsho teaho zwi khou amba uri ndi ḓo bva na mabambiri mara a hu na na ḓo nthola so yo vha challenge khulwane nga maanḓa um tshifhinga tshoṱhe ndi a believe uri na zwino muthu ano wana eh, apprenticeship ya spray painting vha fhira kha zwithu zwinzhi zwe nne nda fhira khazwo ngori muṅwe muthu a tshi khou tea u ngudisa mushumo ndi khou tea u mu luvhelela ngori u ya zwi ḓivha uri ndi tshi fhedza uḽa mushumo ndi khou hola maybe u fhira ene ngori ene hana document nne ndi vha ndi khou ṱoḓa dzibambiri na livhana hani nayo yo khaedu um nṋe u bva kale ndi muthu one ra uri ndi dzhia zwithu na musi zwa to lemelisa hani kha nṋe ndi zwi dzhia positive eh challenge iṅwe na iṅwe ine ya ḓa ndi thoma nda i sedza nga ḽiṱo ḽo no tonga ndi tshithu ndi tshithu tshavhuḓi even if it's difficult to swika gai so nda ndi tshi maker sure uri um tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda khou tea u tshi ita ndi a tshi ita um cause nda tou melanyana murahu nṋe ndo qualifya nga 2018 ndi sathu dzula nda penda goloi and ndi khou qualifya as a spray painter ndi khou tea u vha ndi khou ḓivha u mixa dzikhala ndi khou tea u vha ndi khou ḓivha preparation yo fhelelaho na u penda dzigoloi ndi tshi tou fhedza ṋamusi ndi tshi humela mushumoni matshelo nda swika ndi ri ndo phasa Excitement heiḽa yo ri ndi khou ḓo hola zwino vha i khatha. Nda vhudziwa upfhi khamphani a i na tshelede they cannot afford me. Ende heḽeno ḽeḽo ḓuvha ndi khou tea u guma ngalo u ḓa mushumoni. So heiḽa excitement nyana ya five minutes ye nda ndi nayo ya balangana. Ndi khou tea u humela hayani nda thoma u ṱoḓa mushumo. Nda ṱoḓa mushumo ndo apuḽaya khamphani dzo vhalaho nda wana interview tharu nga vhege nthihi. nda ya nda tshuza nthihi dzoṱhe nda ndo dzhiiwa mara yo mishumo yo fhambananaho hafha he nda dzhiiwa hone ndo vha vhudza uri ndi mupendi muṅwe muhulwane nga maanḓa ndi hey, goloi ndi dia in and out vha ri ndi color matcher ndi ne head painter ane a khou mixa dzikhala so zwo vha easy ngori khala nda ndi tshi kona u dzi mixa nga system i mixing yone yo mixa khala ndo to i sedza so nda i sa i koni but nda ya Ha vha na ḓuvha ḽe mupendi hao ndi khou tea u penda hafho ho vha na challenge ngori vele hayi ndo vha ndo zwifha kha cv uri nṋe ndi mupendi dendele ngone hayi ndi idea paint work cause zwe nda ndi tshi tou zwi ita ndi kha ḓi trainiwa nda tshi tou ita dzi touch up dzi black zwithu zwe zwa mine ngori nda ndi sa fhiwi opportunity yori na nṋe ndi ḓi prove so but murena vha dzhenelela ndi hune nda vha hone ṋamusi ngori ndo lwa eh, kha ri ḓo lavhelesa mushumo une na u ita mm. wa ṋuwa ḓuvha na ḓuvha um ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe thi ndi u hectic ngori ndi tea u meka sure uri workshop i khou rana zwiṅwe na zwiṅwe zwo sedza nne ndi khou tea u meka sure uri u tshi pendiwa hu khou penda nne muṋe so since hu nne nne nda khou penda ndi tea u meka sure uri a hu ngo tea u vha na dzi mistake cause rine ri kha ḓi vha vhaṱuku hafhaḽa so ndi tea u maker sure uri ndi fhe client time frame ine ya vha uri arali o isa eh, goloi kha insurance a vha nga ḓo mu fha iyo time frame zwi amba uri kha rine u ṱavhanya a wana goloi so ri tea u maker sure uri ri tshi ita tshiṅwe na tshiṅwe ri tshi ite nga vhuronwane ri fhedze ri delive nga tshifhinga mushumo washu u bve phanḓa livhu kha ri ḓo lavhelesa uri pfunzo ndi dza ndeme hani muṅwe muthu a nga ḓi sokou ri a u lugisa zwidini ma ndi ḓo ya hanefhaḽa nda swika nda sokou lugisa lugisa nyana pfunzo ndi ya ndeme ngori vha ḓo ri trainer vha tshi fhedza uri trainer training a i fheli u tshi dzhena nga ngomu a u nga si ri nda ndi khou shuma saa for ten years ten years yoṱhe u kha ḓivha kha position nthihi riṋe sa vhafumakadzi ri na opportunity nnzhi dzo trainiwa arali we muṋe wo ḓiimisela u tshi khou ṱoḓa u trainiwa vha trainer dzi position dzo vulea na nṋe zwe nda he nda thoma ndi hone a ndi tshavha hafha hune nda vha hone zwa zwino ndo no ḓivha vho huṅwe hune ndi nṱha zwa zwino zwine ndi zwine zwa ṱoḓea uri muthu a dzhena mushumoni ha dzuli fhethu huthihi training i tshi ḓa u i dzhia nga zwanḓa zwivhili wa maker sure uri u khou shuma a zwo ngo leluwa a si hoṱhe hune wa ḓo uri u khou zwi ita wa vha u khou phasa nga tshetsho tshifhinga zwezwo arali wo baleliwa u maker sure uri u khou vuwa futhi wa isa phanḓa wo kona u khou isa phanḓa a zwi imi training a i imi i dzula i khou ya phanḓa ende arali yo ḓa ri songo i litsha a ri ḓo lavhelesa mushumo wa ḓuvha na ḓuvha u vha a tshi khou ita mini mushumo wanga wa ḓuvha na ḓuvha zwavhuḓi vhuḓi nṋe ndi aircraft technician um, maintenance technician uh, ndi lugisa dzi aeroplane dzine dzi kha line maintenance hu na line maintenance na project project ndi hafha hune aircraft ine i vha yo dzula yo ḓa sevisini khamusi ṅwedzi kana miṅwedzi i dzula haningei nṋe ndi vha ndi khou shuma hafha hune dzine dzi vha dzi khou ṱuvha ḓuvha na ḓuvha hune nda vha ndi khou shuma hone ndi vha ndi khou dealer na dzi pilot sometimes dzi passengers ngori ndi khou tea u ḓa nda lugisa hanefho zwino hune nda vha ndi khou lugisa hone ndi khou shuma nga muḓagasi une wa vha kha aeroplane tshiṅwe na tshiṅwe uri mavhone a lighte navigation system ife system ndi zwine ra vha ri khou zwi vhidza entertainment system uri vha kone u vhona tv yavho nga ngomu screen tshavho tshi khou shuma zwoṱhe zwi khou shuma communication uri vhathu vha kone u amba vhoṱhe nga- vha vhe na vhudavhidzani ndi zwine nda vha ndi khou shumisa nga- ndi- nda vha ndi khou shuma nazwo hezwo ndi dzhena aeroplane ḓuvha na ḓuvha nga matsheloni ndi sedza uri i sathu ṱuwa zwoṱhe zwo dzula nga nḓila yone naa I sa athu ṱuwa yone ine i ḓo u vhudza arali na thaidzo u fana na goloi tshi ḓisa light uri he hu na light ya so u sumbedza uri okay hafho khou tea u itiwa hezwi na hezwi na hezwi nayo i shuma nga heneyo nḓila i ḓo ḓi u sumbedza so vhathu vha sa athu ṱuwa ndi hafha hune ri tea u maker sure uri i right tshine tsha tshuwisa nga maanḓa ndi tsha uri u vha wo fara matshilo a vhathu vhane ndi vhanzhi a hu na mistake ine u khou tea u i ita zwine zwi vha challenge u shuma u sa khou ita mistake mara ngo ralo u zama nga nḓila dzoṱhe uri u ite mushumo wavhuḓi nṋe ndi khou nyanga u amba zwone uri hezwi khou tou amba zwa uri riṋe ri tshi fhufha zwi amba zwa uri matshilo ashu a vho fariwa nga ene a ri lavhelese musi a tshi bva eh, tshikoloni a tshi phasa murole wa vhufumi na vhuvhili eh, o swika he a gudela haningei a ya ita training a tshi fhedza ita training o wana mushumo kha vhaṅwe vhaswa vhane vha khou pfha uri nṋe na nṋe ri khou zwi tama ri khou ṱoḓa u zwi ita ndi lufhio lwendo lwa hone musi muthu a tshi tou phasa murole wa vhufumi na vhuvhili
ngoho ndi ya uri um, vha ṱoḓa metse na science 50 percent training ndi nnzhi na musi arali sa technical dzi hone dzi training dzine dza vha dzi nnzhi um muthu o wana training uh, training i dzhia from two years uh, to three years kha heyo training ndi afho ine vha ḓo mu traina uri a vhe technician dziṅwe company wa vha na mashudu ya u traina ya ngudza uri ndi tshi fhedza ndi ḓo ni dzhia dziṅwe wa vha u khou tou trainiwa fhedzi vha ni vhudza uri ro to ḓo ni traina fhedzi naho zwo rala zwi amba uri ri khou tea u fhela mbilu ende arali ndo trainiwa nga saa i tshi fhedza ya ri nṋe ndo ni traina mara thina mushumo kha eh, waṋu a zwi amba uri khou tea u fhela mbilu ndi nnzhi eh, dzikhamphani dzine dza khou hayela vhathu zwa zwino ndi nnzhi dzi airline dzine dza khou operate na musi hanefho dziṅwe ndi dza mashango a nnḓa vha hone vhanzhi vho ṱuwaho mashango o trainiwa fhano a ṱuwa u khou shumela mashangoni a nnḓa zwine opportunity dzi vha dzi nnzhi kha vhathu a dzi khou ṱoḓa ro to sedza fhethu huthihi fhedzi izwi zwi khou amba zwa uri o ya a gudela mechanical engineering a tshi fhedza hafho ha kona u ḓa training nda ndi khou ita mechanical a tshi okay tshikoloni alright ndi hafha hu tshi ḓa training nda dzhia avionics ine ndi electrical so a thi ngo tsha dovha nda ita zwe nda ndi khou zwi ita tshikoloni okay nda dzhia muḓagasi ndo pfha uri zwa zwino ndi tshi swika ri tshi khou ita induction vha khou ri ṱalutshedza uri ḽi shuma hani na mini nda pfha uri dzangalelo ḽanga ḽo no vha kha muḓagasi na musi nda ndi khou ita mechanical tshikoloni ndi afho ya kona u wana mushumo wane wa sa yes princess nga u ṱangana na khaedu nnzhi dzo yo nga u fhambana ndi zwone zwo ita uri a nambe a vule bindu lawe
ya um Ndi tshi khou tshimbila ndo vhona zwinzhi ndo shumela khamphani dzo vhalaho um hezwi ndi khou shumela dzi dzikhamphani dzo vhalaho ho vha ho ḓala u nyadzana eh ndi khou humbula na iṅwe khamphani ye nda guma u shuma ngayo ha u tshi kona u pfhi hu vhidziwe muthu hu pfhi thi khou ita zwone a swike a pennde arali ha vha na mistake kha hoyo muthu zwe a ita ndi nṋe ndi no khou tea u dovha nda lugisa heyo problem so zwa mphusha to, to an extend ya uri ndi file uri ndi khou nyaga u vha sumbedza uri vhasadzi we are capable vhafumakadzi yes vhafumakadzi ri we are capable uri a kona u zwi ita hezwo zwithu zwine vha khou ri a ri khou zwi kona Eh, eh, zwa mphedzisela zwi khou mpha eh, push yori ndiye ndi yo vula yanga khamphani ndi kone uri ndi sumbedze a thi ngo tou thola muthu ane a tou penda naho vhathu tshiṅwe tshifhinga vha tshi pfha ungari ndi vha ndi khou tou edita asini tshifhinga tshinzhi ndi ya ya life uri vhathu vha kone u zwi vhona uri hu vha hu nṋe muṋe ndi nṋe muṋe ane nda khou penda zwino khou amba uri na riṋe ri a kona u ita mushumo une wa vha uri u pfhi wo ḓala vhanna ya
ndi ngo rumele hafhaḽa tshikoloni um nṋe no ya gudela mechanical engineering mm. tsho itaho uri a a hanefha khou guda a nambe a ri okay zwa zwino ndi khou tou nyaga u lavhelesa mafhungo o penda fhedzi ndi tshini ngauri tsha yone vha u khou ḓilugiswa dzigoloi yo vha u khou ita zwinzhi zwo yo ngo fhambana tsho mu ita uri a nange uri nṋe ndi vho to ṱoḓa u lavhelesa na mafhungo o penda fhedzi um ndi tshi khou ya tshikoloni ndo vha ndi khou ṱoḓa dzi apprenticeship Mechanical ndi sa khou wana tshithu eh, ndi tshi ḓo wana opportunity heyi yo ri hu na panel beating na spray painting cv yanga nda ndo mbo ḓi update nda ri hayani khotsi anga vha vha tshi ita zwoṱhe zwithu nṋe ndi a zwikona ndi ndi tshi ri ndi a zwikona i zwa ita uri na havhaḽa vha no khou thola vha sedze vha ri o oh, hafha ri na candidate ya right so zwo vha zwithu zwa easy kha nṋe because vele eh, eh, spray painting nda ndi there already because ndi tshi sala ndi tshi fhedza matric nda tshi vho ḓivha u apuḽaya prime eh, preparation nda ndi tshi vho i ḓivha even though madzina ra ri khou shumisa kale ha fani na zwino ngori khotsi anga vha vha tshi shumisa madzina a kale zwino zwithu zwo no tshintsha so eh, ndi tshi tou thoma apprenticeship yanga first month nda ndi tshi vho apuḽaya prime ngori ndo vha na lucky yori muthu we a khou gudisa preparation ho vha hu mutshangana ende vha pfa vha vha na dzangalelo ḽo nyaga u gudisa mushumo vha ya vha ngudisa nda vhuya nda swika hune nda vha hone if havhaḽa munna vha vha songo mpha opportunity heḽi a ḓuvha nda ḓa ndi songo swika hune nda vha hone fhedzi naho zwo ralo ho vha hu na nḓivho ne ya khou bva hayani o vha tshi nga ḓi nanga uri ha ndi ḓo ya nda ḓitela tsho ya nga ḓi ḓivulela yawe fhasi ya muri a ḓi ḓitela zwithu zwawe zwa ḓi tshimbila zwa ḓi ya phanḓa ngauri nḓivho vho no ḓivha nayo ngauri mukala vha vha tshi khou ḓi zwi ita tsho mu ita uri a pfhe uri ndi khwine ndi dzhie na mafhungo a zwa tshikolo ndi ṱanganise hezwi zwoṱhe ndi tshimbidze mafhungo anga nga nḓila yone bindu ndi ḽi vule ndi ḽi vule ḽi vhe bindu ḽine nda vha uri ḽi ḽa professional um ri tshi khou hula na nṋe ndi tshi hula nda ndi sa u dzhii serious mushumo wa penal beating na spray painting zwa zwi tshi tonga zwithu zwi sa iliwi tshikoloni ndi tshi khou amba na zwino ndi a wana muthu a khou ntsendela cv kana a khou tou senda whatsapp a ri ndi khou ṱoḓa mushumo tshikoloni thi ngoho ya haino mopa mopa kana ndi ḓo sokou rwelela nga hamula na zwino hu na vhathu vhane vha pfha u nga ri mushumo une rine ra khou ita a u yelwi tshikoloni so nga heyo nḓila nda khou nyanga u sumbedza vhathu uri ni tea u ya tshikoloni uri ni vhe professional ri vhathu vhavhili vho fhambanaho muthu ono khou shuma fhasi ha muri a nga vha nadzo bambiri a nga vha a si nadzo bambiri zwi bva kha muthu ene muṋe mara ni tshi ḓivhidza professional it means you are, you are documented ni na everything zwine zwa ṱoḓea

ndi dziṅwe fhio dziṅwe dza dzikhaedu dzine a ṱangana nadzo khamusi u bva kha vhathu vhane vha vha tshi khou ṱoḓa vhane ri vha vhidza uri ndi dzikhasitama um vhunzhi ha vhathu vha vha vha si khou themba uri goloi yavho i ḓo bva i khou i right kana i tshi khou tshila ngori um nṋe ndi ḓivhidza uri ri ri vusa goloi dzo faho ri dzi vhuisa vhutshiloni so vha na u sa themba tshiṅwe tshifhinga vha sokou pfha nga ri thi zwi easy u ita dzi picture dzi vhonala unga tshithu tshi right tshi si right so vha tshi ḓa vhaṅwe vha vha vha khou tou ḓo ri tester vhaṅwe vha vha vha khou tou ḓa vha sa khou themba vho tou referiwa vha ri hai i ri ni ri yo zama so ri tea u maker sure uri na musi vha tshi ḓa vha tshi ḓo collector goloi yavho vha kone u yo fhirisa mulaedza kha vhaṅwe uri hai hafhaḽa ndi hone
zwino ene o ralo ngauri bindu ndi ḽawe u vha khou ḽi tshimbidza ḓuvha na ḓuvha a zwi nyamisi
zwi a nyamisa a thi khou ṱoḓa u zwifha hu to vhori eh, nṋe ndi khou ita mushumo ngori ndi a u funa uh, na musi ṅwedzi wa fhela nda vha uri a thina salari yanga thina tshithu mara arali vhashumi vho hola nṋe ndi shavho so zwone zwi vha zwi vha zwi tshi khou lemela um a huna muthu o no ḓi shuma na u ḓo ri ndi khou ḓiphina a huna challenge dzi dzula dzi hone every day u tshi vuwa u vuwa na problem ntswa u tshi vuwa u vuwa na problem ntswa mara zwi bva kha mbilu ya muthu arali ndi khou ita tshithu ngori ndi khou tou tshi funai ndi a konḓelela livhu sa, sa mulugisi wa mabufho afha saa ndi dzifhe dziṅwe dza dzikhaedu dzine a ṱangana nadzo Khaedu ndi nnzhi ngori ri khou shuma na vhathu vha mivhala yo fhambananaho, tshaka dzo fhambananaho. U khou swika u mufumakadzi wa muvhala une tsho thoma thoma u tea u ḓi sumbedza uri iwe mushumo wa u kona. Vhone vhaṋe vho vho no zwi ḓi themba uri vhone vhaṋe vha zwi ḓivha iwe u khou tea u zwi phuruva khavho. Hu ḓo vha na dzi comment nnzhi dzine vha ḓo dzi ita dzine dzi a vhavha dzi a wisa na muya. Mara zwe nṋe nda guda zwone ndi tshi swika mushumoni ndo ḓi vhudza uri ndo ḓa u shuma a thi mufumakadzi ndi fana na muthu muṅwe na muṅwe hu tshi khou tea u shumiwa ndi ḓo vha ndi hone ri ri shuma as a team work a thi ngo tea u phuruva uri nṋe ndi nga hwala inzhini arali ndi sa koni u hwala maanḓa anga a sa swiki ndi team work nḓila ine ri khou tea u shuma ngayo ro ṱangana roṱhe ḓo shuma nga yeneyo nḓila mishumoni hu avha na dzinndwa dzine tshiṅwe tshifhinga ndi ngoho musi ri khamusi misiphi a ro ngo amba ra pfesesane zwine ra ri mini misunderstanding ha vha na misunderstanding a thi dzhii uri ndi uri ndi musadzi ndi misunderstanding ngori ri mushumoni na musi ro vho munna misunderstanding i ḓo dzula hone ra dzula ri na muhumbulo wori hezwi zwi khou itea ngori ndi musadzi hezwi zwi khou itiwa ngori ndi mufumakadzi ri ḓo tambula a huna tsho ni ḓo takadza mushumoni zwino kha ri tende uri arali u khou pfhi ndi khou wana promotion vha ri o promotiwa ngori ndi mufumakadzi a ri zwi dzhia uri na musi arali vhe munna o wana promotion vha tshi ḓo vha na zwiṅwe zwine vha ḓo amba ngazwo zwino a ri swike mushumoni u vhe mufumakadzi ene ndi mufumakadzi nga structure mara ri tshi swika mushumoni roṱhe ri a fana ra nga vha na hezwo zwo ri ndi mufumakadzi ra ṱalela vhaṅwe vha khou shuma ndi afha zwine dzi dzi dzi nyambo dzi thoma u bva hone ndi hafha hune wa- wa wa vha u khou amba uri vho sokou hayara vhasadzi vhafumakadzi a vhashumi vha sokou ḓa vha vha khou ri sedza zwine vha vha khou ita ndi mavhudzi na dziṋala mara muthu wa zwi ḓivha uri u khou shuma na, na, na, na mabupo mara a a huna zwine a khou ita mara arali ndi khou shuma vha tshi zwi ḓivha uri dzibuguni na mushumoni na zwanḓani hoyu wa ḓa mushumo wao vha ḓo zama u amba vha ḓo zama u itani arali promotion yo swika vha ḓo zwi ḓivha uri hayi marai wa i deserve mm. u shuma vho wa shume u shuma wa shuma ya ngauri amba zwa dzinala ndi khou vhona noṱhe ni si na dzinala a zwi dzi tendi u nala mushumoni yavewe nṋe mulayo wa mushumo wanga zwavhuḓivhuḓi u tea u vha na chisikopo mavhudzi a ṱoḓei mara ngori velevoi ndi nga si dzule na chisikopo ndi tou a fhungudza nala dzone hai ha zwi nga si phase tsie hai ai na makeup makeup spray booth na dzi over spray nala nge ese e nṋe nṋe ndi tovha ndi sa dzi koni nala ngori ndi ḽa nala so nda dzi dzhenisa ndi ḓo dzi ḽa na dzedzo so vha hone vhane vha dzi dzhenisa arali tshi kona u shuma ngadzo wa wa shuma zwine a thi pfhesesi uri u ḓo vha u khou shumisa lingadzo mara ro tshi kona A, a huna mulayo wa uri nala make up a dzi ngo tendeliwa mavhudzi ndi ene malapfu ha ngo tendeliwa vha vhudza uri u vhofhe mavhudzi zwavhuḓi u ri botshelo u thomo u shuma hafha saa sa mulugisi ho no vha na tshanduko ya u farwa khwine ha vhafumakadzi ri tshi khou lavhelesa mishumo ine ya vha i khou itiwa nga vhathu vha tshifumakadzini ine ya vha uri ro ḓowela i tshi itiwa nga vhathu vha vhanna kana u khou vhona u nga ri a huna tshanduko zwi kha ḓi fana no tshanduko yo no vha hone nga maanḓa na musi ndo ḓi dzi wana dzi challenge ndi khou ri ndi khou livhuwa kha vhafumakadzi vho thomaho u swika phanḓa ashu vho ri vulela dzi nḓila vha ri lwela riṋe ri tshi swika zwa songo to u vha nga ine nḓila na kha muvhala na kha uri u mufumakadzi zwa sa konḓi nga ine nḓila zwine U tshi zwi sedza u bva murahu wa zwi vhona uri vho lwa nndwa khulwane wa zwi vhona uri hune ra vha hone ndi vhafumakadzi vhaṅwe vho ri lwelaho zwa zwino ndi nga si ri zwo leluwe a zwi tsha fana na kale mufumakadzi wa swika u ḓo swika u ḓo shuma zwavhuḓi wa ḓivha mushumo arali u khou ita mushumo wau u ḓo vha right ndi zwine nda nga zwi amba hezwo u tshi ḓivha mushumo wau dzibugu dzau wo fara mabambiri a huna ni ḓo u nyadza hmm. aho
ri khou isa phanḓa no pembelela vhafumakadzi kha ino mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa hune na musi ri na vhafumakadzi khe vha vhavhili muṅwe o lugisa ngei mabuponi muṅwe u na eh, workshop yavho ino vha khou lugisa dzigoloi zwavhuḓi vhuḓi vha khou tou penda dzigoloi a si mushumo wavhuḓi oyu na vheiwe ra ni tshi tamo vha tshipiḓa tsha nombeka mushumo ni nga rumela mbudziso dza vheiwe facebook re life na fhala kha youtube re life kana vha shumisa x vha vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe hmm. mbilu yanga ndi khou pfa yo takala nga maanḓesa ngauri na vhewe vhaṋe ndi khou zwi pfa zwo ri ni khou pfhesesa zwine na khou ita zwone ngauri kanzhisa vhathu vhaṅwe vha tshi ḓa vha tshi ri haṱula sa vhafumakadzi ndi nga nṱhani na riṋe ra vha ri khou ṋembelela kana ra vha ri khou sokou imela thungo ri sa khou ṱoḓa u dzhia vhuḓifhinduleli zwino arali vhewe vhaṋe ni khou kona u tou amba uri na mabambiri o ni thusa no u swika na shuma na sa swike na imai zwi a thusa ndi vhona u nga ri ṱuṱuwedza kha vhaṅwe vhafumakadzi arali ha nga tou pfhi ro dzulela vhaṅwe vhafumakadzi vhane vha khou tama u ḓo ita hezwi zwine vhe na khou ita zwone ni nga ri vhaḓe ya kha vhaḓe um vha nga ḓa mara vha tea u vha vho ḓiimisela industry iṅwe na iṅwe ine ya vho ri yo ḓala vhathu vha tshinnani a i ngo leluwa ndi vhanzhi vhane vha ya thoma vha give up vhukati nda ndi na event iṅwe ye nda ndo i attenda hu tshi khou graduator dzi spray painters ndo to swika nda vha vhudza ngoho uri ni ḓo qualifya ṋamusi na wana dzibambiri dza vheiwa mara nnḓa ngei hu ya lemela a thi ḓivhi uri ndo no wana kholo ngana from havho vhathu vho qualifya uri zwe na ni khou ri vhudza ndi ngoho ngori ri tshi ya tshikoloni a huna no ri vhudza uri hangei nnḓa dzi khou vhuya ende hangei nnḓa ni tshi tou thoma u khwaḽifaya ni khou shuma ni noṱhe a hu no no ḓo ni thusa so 90 percent ya vhathu vha tshi khwaḽifaya vha vha vha sa ḓivhi zwine vha khou ita ngori ra sedza zwavhuḓi ri vha ri vhunzhi ha vhathu ri excitiwa nga tshelede hu tshi pfhi ni khou hola vhugaigai ndi vha na dakalelo uri zwino ndi khou ḓo wana tshelede uri ndi khou guda mushumo kana a thi khou guda a thi khou dzhenelela matshelo ndi ḓo vha na, na qualification yanga ndo no wana heiḽa qualification ndi khou yo ita mini ngayo so a hu ngo leluwa nṋe na zwino muthu arali a tou volunteer a ḓa matshelo workshop a ri u khou ḓo guda thi na problem mara ndo no vha na challenge dzo uri vha ri vha khou nyaga u guda muthu a tshi swika o no fhedza vhege nthihi ya vho ri um hafhu na u fhiwa fifty randa nyana ndi sa fhiwi u volunteer ndi mini a thi ndi uri ndi khou ḓo guda zwino 50 randa ndi ya mini i vha yo no swikisa hani 50 randa ye na khou expecta uri nṋe ndi vhe na 50 randa ye ndi si vhe na a thi ya renda ndi na 50 randa nda ḓo ri i ḓani ni gude ndi ḓo nifha 50 randa zwino u vhuya ndi se ri ḓani ni gude ndi ḓo nifha ndi ngori a yiho so vhunzhi ha vhafumakadzi ri khou nyaga u ḓiselwa zwithu nga nga nga plate zwo vheiwa ha swika pfhi khezwi a zwi konadzei ri tea u shuma
afha workshop mavothi o vulea kha vhathu vhane vha khou ṱoḓa ḓa vha guda kana u vhona mushumo a dzule o vulea
muṅwe na muṅwe wa tshinnani wa tshifumakadzini a no khou ṱoḓa u guda u shuma ndo no vha na vhathu vho swika vhana vho ḓaho u to amba ngoho vhathu a vha khou nyaga u shuma vha khou ṱoḓa tshelede ndi tshelede ine ya khou ṱoḓiwa ngori muthu u ḓo ḓa two days after lavhuraru a ḓa nga ku excuse kuṅwe a ri na musi ndi nga si kone vha matshelo ndi nga si kone ende u khou nilela tshifhinga ngori maybe hu na muṅwe ane avha u serious wa no khou nyaga u guda no ndi guma ndi khou ita mini ndi tshi khou zwi khantsela ngori zwi vha zwi khou mphedzela tshifhinga mm.
ndi zwifhio zwine a nga tama u zwi vhona tshanduko dzine a tama u dzi vhona kha nḓowetshumo dzoṱhe dzo yo ngo fhambana dzine dza vha uri ro ḓowela dzi tshi shumisiwa nga vhathu vha vhanna dzine zwa zwino dza vha na vhathu vha tshifumakadzini
zwine nda nga amba ndi zwa uri ndi khou repeat ndi khou dovholoza ri songo swika mushumoni ra ḓi dzhia uri ndi mufumakadzi kha ndi swike mushumoni ndi ḓi dzhia uri ndi fana na vhaṅwe ndo ḓo shuma wa shuma wo ḓiimisela wa ita na dzingudo dzau ndi khou dovholola futhi a hu no nḓo nyadza a nga vha wa muvhala a nga vha a wa tshinnani kana muthu mufhio na mufhio arali khou zwi vhona zwori hoyu o ḓiimisela ende hoyu u ḓivha mushumo wawe yes vha ḓo ḓivha hone vhene vha zwi ḓivha uri hoyu u a shuma mara a vha khou ṱoḓa u zwi amba uri hai na ḓivha ngoho princess u a shuma a nga si zwi ambe ha koni ngori ha ngo tou ralo ha koni u khoḓa uri hu muthu u a zwi kona ngori ndi mufumakadzi vha wana a khou sasaladziwa zwi songo tea mara zwi ḓo dzula zwi hone iwe muṋe nga ngomu arali u tshi zwi ḓivha uri nṋe ndi a shuma ndi a ḓivha mushumo wanga vha mpha mushumo a thi shavhi vha mpha mushumo a thi vhidzi vha vhanna nṋe nda salala nga murahu nda vha isa phanḓa uri mushumo ndi hoyu ndi vha ndi nga phanḓa ri khou shumisana roṱhe a hu na tshithu tsho no tsha ḓo ima phanḓa kha sisitemu kha dzi sisitemu ndi khou ri eh, dzi sisitemu dzi khou ṱoḓa dzibugu understanding u pfesesa arali wa zwi kona zwo ralo ndi khou isa phanḓa hu tshee na tshiṅwe tsho no ḓo ima phanḓa zwino arali ra wana uri vhafumakadzi vhoṱhe vhene vha kha dzi position dzi no fana na dzashu hanefho hune vha vha hone uri vha vhuye vha swike hafho zwi amba zwo ri vha vhathu vha shuma nṋe ndi khou ri kha vha ise phanḓa vha shumese vha fare mabambiri ane khamusi na vhaṅwe vhathu vha sa khou uri wa musadzi wa mufumakadzi eḽi bambiri ḽa so a nga ḽi farana wa mufumakadzi training ya so a nga i wana na wa mufumakadzi wa kona u rumelwa nnḓa mashangoni na uri a wane training ya so mara wo ḓiimisela ende wo ḓivhudza uri ndi ḓo swika hafha kha ri kha ri ise phanḓa wo ḓi vhonela ndi khou dovha futhi nda lavhelesa mafhungo a uri tshiṅwe tshifhinga wa vha wo ḓiṋekedzela wo ḓikumedzela u tshi mm. funa mushumo u na mabambiri eh, a u ṋembeleli u khou ṱoḓa u shuma muthu wa mufumakadzi mara Eh, sisitemu yone iṋe mani i tonga ri tshiṅwe tshifhinga na yone iṋe i tonga ri tshiṅwe tshifhinga i vhonale tshi nga i khou feiva vhathu vha tshinnani ndi zwifhio zwine ene a nga lavhelela u zwi vhona mishumoni yo yaho ngo fhambana hu sini mushumoni wavho fhedzi kha mishumo yoṱhe yo yaho ngo fhambana uri vhathu kha vha ite mini vha khou vhathu vha khou ṱanganedza vhahulwane vha vheiwe vhane vha vha nṱha ha vheiwe vha khou ni ṱanganedzana sa vhafumakadzini vha khou ni ṋekedzana sapoto ine vheiwe na vha ni khou funa u i wana na sa vhafumakadzi vhane vha khou shuma kha dzi nḓowetshumo dzine dza vho dzo ḓowela uri hu wanala vhathu vha tshinnani okay hezwi zwi ṱoḓa vhahulwane vhahulwane arali vha khou ri thetshelesa zwa zwino nda ni tshi humbela ngori hu na dzikhamphani dzine dza ri a thi nga haya ri mufumakadzi ngori mufumakadzi a nga vha pregnant tshifhinga tshine a vha pregnant arali spray painter dzi paint a nga si shume khadzo so zwi amba zwori tshiḽa tshifhinga tshoṱhe tshine a vha kha a pregnant nine months yoṱhe o bva ene ha tsha shuma mushumo u fana kha riṋe khamphani yashu u pregnant u khou bva kha dzi aeroplane u khou shuma ofisini so riṋe ri na at least i na opportunity yo ri ḓo ni fha ofisini until ni tshi fhedza na u fhedza u mamisa ha vha na khamphani dzine vha ḓo ni vhudza uri ni khompedzela tshifhinga heyi nine manzi yaṋu nṋe uh, workshop yanga a i khou operator ngori inini pregnant so ri na princess u khou ri naye afha zwi amba zwo ri naye a mufumakadzi ngori u a zwi pfesesa a na workshop ngo rali u ḓo kona u sapota muthu wa mufumakadzi u a pfesesa uri ndi mufumakadzi ndi nature zwo to ralo zwi amba zwo ri mufumakadzi vhaṅwe vha dinwana nga maḓuvha o ralo mufumakadzi u a kona u pfesesa uri okay a nga si kone ya maḓuvha so arali a kha maintenity leave u a kona u pfesesa uri ndi nature a songo sedza business o hangwa health ya muṅwe muthu mm. ndi zwine ri kho i kha ḓivha kha khaedu khulwane ine ndi ndi kho vhona uri ndi zwone zwine zwa kho tea u khakhululiwa ndi zwithu zwine ri kha ḓivha na muhumbulo une u tshe wo ima hanefhaḽa uri u hayara mufumakadzi a nga ḓa a vha na ṅwana wo ṅwa ṅwa u ḓa a dovha vha na ṅwana nṋe operation yanga yo ima mara ndi ndi nature
hafha mushumoni ene vha khou dila nga muḓagasi kha ḓo ri ṱalutshedza uri vha khou ita mini kha mushumo wa ḓuvha na ḓuvha okay mushumo wanga wa ḓuvha na ḓuvha ndi ḓo swika nda nda laita mavhone oṱhe uri i sa tuṱuwa hu vha zwi khou ḓivha uri mavhone a khou shuma hu na mavhone ane a vha a khou shuma sa dzi navigation riṋe ro no khou shuma haningei kha aviation ra zwi ḓivha ndi tshi khou vhona i tshi khou fly ndi ḓo muvhudza uri yo sedza gai kana i khou ya gai ndi ḓo muvhudza uri hei i khou kavha yes ndi ḓo muvhudza uri i khou kavha kana i khou ṱuwa ngori mavhone ndi a pfesesa so hu na mavhone ane a tea u vha a khou shuma riṋe ri nga namba ri khou a vhona ndi mavhone fhedzi musi muyani ni khou ṱoḓa mavhone ya mini mara hu na mavhone ene namusi i nṱha muyani ha vha na iṅwe ine dzi nga tsini dzi khou vhonala a tshi vhona luvhone na muvhala u a kona u zwi vhona uri yo feisa gai i khou ya gai um hu na cockpit hafha hune ha dzula dzi pilot pilot i sathu dzhena ndi nṋe ndine nda tea u thoma nda sedza uri zwoṱhe zwine a khou zwi ṱoḓa zwoṱhe zwine aeroplane ya tea u vha i zwone nga matsheloni kana vhusiku i tshi khou vhuya i tea u vha i nḓila zwino ndi zwine nda tea u zwi sedza vhaṋameli vha sathu dzhena zwidulo zwavho mavhone avho a nga ngomu vha na mavhone avho navho a tea u vha khou sedziwa dzi tv dzavho dzoṱhe tea u vha ri khou zwi sedza uri dzi khou shuma uri muthu a songo ri misp a songo ri ndo badela business class city yanga i movie uh, tv yanga i shumi ndo badela tshelede nnzhi ndi zwine ri ri vhea khamphani yashu phanḓa kha zwezwo arali tv ya vha i sokou shuma afho ndini hune ene a dzhenelela hone a ita mini ri a i lugisa arali i tshi kona u luga ha vha na zwithu zwine zwi pfhi um MEL a thi a thi a thi ḓivhi uri vhathu vha ḓo kona u zwi pfesesa na ri ṱalutshedze ri pfesese a vhi na muthu uri tou dzhena mushumoni wawe hafha okay MEL ndi minimum equipment list bupo ḽo rali kha heyo list vha vha vha khou sedza uri ezwo zwithu zwi a wisa bupo na kana a zwi wisi bupo hu na zwithu zwine ri ḓo ḽi vhea fhasi na musi vhathu vho no dzhena ra ri a ḽi khou ṱuwa ha vha uri a wana uri vhathu vha khou bviselwa nnḓa vha khou isiwa kha ḽiṅwe arali hone kana vha khou lindela ḽeḽo ḽi tshi luga ha vha na zwiṅwe zwine wa kona u zwi vhea kha bugu sa sa tv tv a i iti uri bupo ḽiwe vha nga u ḓo wana uri vha khou ri okay misp a yo ngo ḓala aeroplane ri ḓo mu vhea kha iṅwe city arali yo ḓala vha ḓo mu vhudza uri a yi khou shuma tv yawe mara s- vha maker sure uri i- i- i- i vhe yo luga zwithu zwoṱhe zwi vhe zwi right hu ḓi tovha uri zwiṅwe ri shuma na nga tshifhinga ro sedza na tshifhinga uri a ri khou ṱoḓa uri ene a swike u lenga nga tv so ndi zwinzhi zwine ra zwi sedza princess o thola vhathu vhangana ngei mushumoni wawe nine ndi vhanna kana ndi vhafumakadzi kana vhoṱhe ndi vhanna na vhafumakadzi vhafumakadzi ri vhararu avha vhaṅwe ndi vha tshinna ndi vhanna mm. hee ndi vhanna five five five okay vha vhanna and then um, vha ḓi pfha hani musi vha tshi khou rangiwa phanḓa nga princess a tshi tou vha lavhelesa eh, u tou amba ngo respect yone i hone mhm. eh, ndi tou vha ndi si murangaphanḓa wo tshuwisa nga iḽa nḓila yori ndi tshi swika mushumoni vha tea u tetemela Eh, na nṋe ndi khou bva haningei nnḓa nda ndi sa zwi funi uri ndi tshi swika mushumoni ndi swike ndi tetemele ndi ya ngei na ngei ngori upfhi muhulwane vho swika ndi tea u tshuwa ndi dzulelo vha vhudza uri vha tea u vha free mara uri vha vhe free a thi khou ri vha nnamele ṱhoho kana vha songo ita mushumo respect kha i vhe hone vha dovhe vha ite mushumo uri na musi ri ndi siho zwithu zwi tshimbile na musi ndi hone zwithu zwi tshimbile u fana na musi a fhano bindu ḽi khou ya phanḓa zwi khou- hu khou shumiwa Mm. hafha mushumoni a si spray painting fhedzi hu dovha ha vha na major service ine vhe wene a ita kha ḓo nṱalutshedza miṅwe ya mishumo ine vhe wene a ṋekedza nge mishumo ri focusa kha panel beating spray painting ne mechanical so hu na goloi dzine dza vhori dzi vha dzo damagea front yoṱhe dzi suspension dzo fa so hafho ri vha ri khou dealer na mechanical na body work ri tea u ita everything uri client a tshi ḓo dzhia goloi so pfhi ha ro no penda kha vha ye vha yo ṱoḓa mechanic rine ri ita everything mm. client a tshi ḓa a ḓe a dzhie goloi yawe yo fhelela hu na iṅwe goloi ya vhuya ya trenda badi ya ya polo ya blue yayo dia front yoṱhe um na nṋe nda ndi na u tshuwanyana ngeiḽa goloi uri ndi goloi ya northern cape so i, i mean uh, eastern cape so i tshi ḓo bva hafha i khou driver tshi eastern cape i ḓo swika naa ngori habe heyi zwe ra eh, ya yo ṱuwa ndi khou amba na namusi na zwino i khou tshimbila so a thi ofhi u amba uri rine we are the best a thi zwi hezwo thi zwi ofhi u zwi amba ngori u khou namba mafhungo tshuwa kha ri ḓo lavhelesa goloi ya tou thoma u i shuma yo tou thoma thoma a vha songo tshuwa goloi yo thoma ho vha challenge nyana ndi tshi thoma u vula nda khou shuma ndi ndoṱhe nda ṱoḓa muthu ano ḓo stripulula nyana hanefhaḽa zwine nda kona u bvisa nda bvisa ndo ita mushumo woṱhe ndi ndoṱhe ende ho vha hu goloi ya muthu wa hayani ndo to ri ndi tshi ri ndi khou thoma u vula a ri hai ndi na kuṅwe kugoloi hafhanoni ndi ḓo ku ḓisa nkhotheni na khothishini ya i sa thu to ḓivha zwavhuḓi mara nda ita khothishini ya ḓa a vha sokou to lingiwa vha hai ha u sapoto Okay. ya ya, nda nda ndi khou tou sapotiwa mara ha khou nyaga u vhoniwa pfhi ndi khou eh, zwi- zwino khou ambiwa afha zwi ḓo itea Eh, heiḽa goloi i remember yo ṱuwa ya vhuya i tshi vhuya ho- ha una dzi error kha assembling paint work ya ishapo everything mara assembling because vele a thina muthu wo assembla ndi he nda ya nda ṱoḓa muṅwe muthu nda mu humbela uri at least tshikhavhe hone full time second month nda ndo no vha na muthu wa full time heiḽa goloi tshi vhuya ra swika ra rectify dzi problem dzoṱhe then nda kona u ya nga zwiṱuku nga zwiṱuku ndi tshi khou engedza vhathu ndi tshi khou engedza vhathu
livhu ḓuvha ḽo tou thoma thoma kelly bufho ho vha u tshinyala mini tshi a vha khou tea u tshi lugisa ḓuvha ḽo thoma thoma ho vha zwa zwi challenging nga maanḓa ngauri nda ndi ndo ndo wana tshikhala tsho shuma hafha hune dza khou ṱuwa hone ndi hune pressure i vha i nnzhi a u fani na hune u khou ḓi ri hai yo paka hafha i ḓo ṱuwa ṅwedzi u ḓaho tshifhinga tshi tshe hone hafho a huna tshifhinga muṅwe na muṅwe o sedza inwi u khou ṱoḓa u vhona uri ni khou ita zwone na so nga hetsho tshifhinga ho vhona inzhini ine yo vha i sa khou ṱoḓa u starta Kha dzi engine naho hu na muḓagasi, na musi i tshi vhonala uri i mechanical, hu na zwithu zwa muḓagasi zwine zwi a ṱoḓea hone. Uri engine i thome u starta hu ṱoḓea ignition, ine ignition i khou wanala kha muḓagasi. So ya i sa khou ṱoḓa u starta ndi hafhe ra wana uri okay ri khou tea u tshentsha ignition box eh, aeroplane i ṱuwe eh, zwavhuḓi mara zwo vha na delay nyana ine a i ṱoḓei mara zwine ra ḓivhudza zwone ndi zwo ri uri vhathu vha safe ndi zwine zwa ḓo thoma ndi khwine u lenga u fhira uri ri riske matshilo a vhathu mm. makhulu wanu vhane vha ḓi tonga mme zwavhuḓivhuḓi zwi pfala vho shela mulenzhe nga maanḓesa kha ini vho shela mulenzhe nga nḓila ḓe makhulu wanga ndi ndi ndi tshelede yanga khulwane zwithu zwine nda zwi livhuwa ngazwo ndi support ya mthene ha ḓivhi aeroplane Ha ḓivhi uri ṅwana wawe a ṱuwa a ri u khou ya kule a tshe muṱuku wa musidzana, a mu tendela a ri, Tshimbilani, sapoto i ḓo vha hone. Ndi si shothe tshithu evho muthu vha hone. Vhabebi vha vha khou ḓi sapota vha hone mara vha vha sa ṱoḓi u pfa tshithu. Ndi tshi swika mabuponi vho vha vho takala nga maanḓa. ndi tshi wana mushumo ndi vhone muthu we vha vha khou sumbedza uri vha songo takalela uri no wana mushumo kha musi nḓala yo fhela kana mini mm. vho takalela uri o wana mushumo o u wana nnḓa tshe nda ita tshone ndi tsha uri ndi tshi tou thoma u vha permanent ndi vha dzhie ndi vha ise cape town vha fly lwo tou thoma vha vho takala nga maanḓa zwa zwino vho no vhesa muthu muhulwane vhene vha nga si tsha kona zwine nda khou ri ndi khou zwi livhuwa na vhaṅwe vha vhomakhulu hayani vhomakhulu vha no sapota vhaḓulu vhavho a sa ḓivhi uri khou ita mini a sokou takwa ri nṋe ndi khou nyaga u ita muzika nṋe ndi khou nyaga u ita mini riṋe ḓa ri khou amba uri music ni khou nyaga u ita mini ni ḓo kona u ita mini mara vhomakhulu vha ri mulitsheni a ite zwine a khou ṱoḓa zwone ri khou ri a vha livhuwa hevho vhomakhulu vho ralo kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a muṱa hayani ngauri mushumo wawe u ṱoḓa uri tshiṅwe tshifhinga shume vhusiku hu vhe no uya ngeno na fhaḽa zwi tshimbila hani na fha na muṱa uri u tshi konisa hani tshifhinga tsho uri zwithu zwi kone u dzula zwavhuḓi hezwo a zwo ngo leluwa na luthihi u balantsa muṱa na mushumo a zwo ngo leluwa na luthihi mara tshine tsha zwi ita uri kha nṋe zwi vhe zwi tshi nga zwo leluwa zwi songo leluwa uh, nṋe na munna wanga ha ho kule kha zwithu zwa mabupo so arali ndi khou mu vhudza uri he ndi vha ndi khou tea u tshaisa nga nine ndi nga si kone u tshaisa nga nine ri na aircraft ine yo yo groundiwa zwa zwino ndi khou tea u dzula u swikela i tshi luga u a zwi pfesesa uri ndi khou amba nga mini nda mu vhudza nda ri zwa zwino ndi khou dzhena flight ndi khou ya cape town hu na yo tshinyalaho cape town ndi khou ṱuwa u vha a khou ḓivha uri ndi khou amba nga mini zwino iṅwe challenge i ḓivha hone musi muthu a sa pfesesi a sa pfesesi mushumo wawe a i workshop yawe princess yo rali a khou ri ndi nga si kone u tshaisa zwa zwino vhusiku vhathu vha kha ḓi vha busy ndi khou tea u vha ndi hone muthu a vha a sa khou pfesesa ndi zwone zwo no zwi- zwo no ri ita uri zwithu zwashu zwi vhe zwi tshi nga zwi a konḓa so zwi ṱoḓa uri na riṋe before ri tshi dzhena kha zwa muṱa ri sedze nyana uri afha hune nda khou dzhena hone a thi nga vhi na mathada na tshifhinga tshi tshiya na musi a a zwi guarantee mara wa ḓisedza nyana uri a thi nga vhi na problem na nga maanḓa kha mushumo ngori a huna mufumakadzi o no khou ṱoḓa u khethiswa kha mushumo na muṱa wawe
princess nga ngeivo ai
zwa nga zwo ḓi leluwela nṋe ndi dzula ndi ndoṱhe okay so u fana na mulovha ndo dzhena nḓuni nga ten nda ndi mushumoni ndi khou shuma night shift so zwi vha easy nga maanḓa mufarisi ndi khou amba uri onoyu na musi arali a sathu vha vho mufarisi wa ringi onoyu wane wa u khou ḓitshilatshila vho nayevo very understanding u pfesesa nga maanḓa ngori u ya ḓivha background ine nda vha khayo mm. arali ndi khou ri ṋamusi ndi khou dzhena nga sigisi ndi ḓo bva nga zwezwo ndi sa ḓivhi uri nga tshifhinga ḓe sapoto ndi a i wana yeah a ri ḓo lavhelesa uri muloro wanu ndi ufhio sa izwi ni ramabindu wa mufumakadzi eh, a zwi gumi hanefho hu na khaedu dzine dza vha hone nga u tou ri fhedzi ni ramabindu wa mufumakadzi ha dovha vha na khaedu dzine dzi hone nga nṱhani uri ni kha nḓowetshumo ine ro ḓowela uri ndi ya vhathu vha tshinnani muloro waṋu ndi ufhio na na tama u swikelela okay um ndi na zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi eh, dream workshop zwine zwa vha uri ndi nazwo afho muhumbuloni ine ya vha uri heyo workshop yi i ḓo vha ye ya miloro yanga nda tou swikelela u vha na workshop i nonga heyoi ndi ḓo vha ndo swika hune nda khou ṱoḓa u vha hone and then another thing ndi u vha na dzi branches ra vha na branches dzo vhalaho nda kona u traina na vhaṅwe vhathu vha tshifumakadzini uri vha kone uri navho ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha kone u vha na yavho bulege nṋe always ndi tshi gudisa vhathu mushumo ndi a vha vhudza uri thi khou nyaga ni tshi fhelela hafha Arali zwa nga zwa feila ḽiṅwe ḓuvha zwa wana uri zwi khou feila, ivhani hu na tshe na guda ni kone u yo ḓiitela tshiṅwe ini muṋe ni tshi bva hafha. So ndi na lutamo nga maanḓa lwo trainer um, ndi khou zama u wana dzi funding uri ndi kone uri ndi vhe na vhathu vhane nda nga vha trainer but so far a hu thu vha na luck so am hoping uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓo vha nayo kana muṅwe muthu ḓo ḓa a decide uri u khou to nyaga u sponsora maybe vhathu vhaṱanu u ḓo vha badelela uri vha ḓe vha gude mushumo ngori ra to sedza zwavhuḓi a huna mishumo eh mushumo muthu ndi u to ḓi itela so hu na hezwiḽa zwa uri vhathu vha nyadze mishumo um ndi spray painter to rali thi ndi tshi ri muthu kha ḓe a gude u soko pfa nga ndi khou mu tshinyela tshifhinga mara a songo sedza um the positive side a ṱoḓa a guda matshelo a nga ḓi ḓa a ita polishing fhedzi just polishing u ya kona u ya a ya nnḓa a freelancer a pholishela vhathu dzigoloi a ita tshelede ire yawe mara ngori ni tshi ri vhathu kha vha ḓe vha gude wa ri a hu na tshelede yo pangiwaho nga ngomu ndi mathada tshiṅwe tshifhinga khaedu a si ne mafhungo uri muthu a ḓivha a khou tou nyadza ngauri onoyo muthu muthu yane a khou mu amba arali a vhidziwa nga iḽa khamphani khulwane ri nga si dzi ambe nga madzina ine yo dependa kana ya dzigoloi dzedzo yo ngo fhambana a nga si u ḓo ya ndi hezwiḽa zwo uri u fana na zwino ndi tshi khou amba muthu ya tou ntsendela whatsapp a ri sure eh, please haya me muṅwe a ri "Hi- hey babe please give me a job ndi khou ṱangana nazwo so ndi ndi tshi tsheke edzo whatsapp dzo nongedzo sometimes ndi a ḓivhudzisa uri arali ha u khamphani khulwane tshivhindi tsho ita izwi zwithu a tshi ḓo vha na tshona kana ndi ngori ndo nyadzea ndi khou ḓi vhonala sa muthu ono khou ḓi boreela no khou sokou ita zwithu zwi sa ḓivhalekani ange a ri "Ha, hoyu nono u khou borea u ḓo mphindula hmm.
livho uri kha ṅwedzi wa vhafumakadzi ri khou pembelela vhafumakadzi ndi ufhio muledzi une a vha nawo ri tshi khou lavhelesa hune vhafumakadzi vha khou bva hone na hune vhafumakadzi vha vha hone namusi mulaedza une nda vha nayo ndi khou ri kha vhahulwane vhafumakadzi vha kha ḓi ṱoḓa sapoto i kha ḓi shotha huṅwe fhaḽa na fhaḽa huṅwe i kha ḓi vha hone mara sapoto ri khou i ṱoḓa mufumakadzi ha ngo tea u limithiwa training ngori u pregnant mufumakadzi ha ngo tea u limithiwa eh, u ḓa mushumoni kana u ita zwine a khou ṱoḓa u ita zwone ngori ndi muthu wa mufumakadzi ho no sedza upfhi matshelo u ḓo vha khou complaina nga period pains lini lini u ḓo vha pregnant a sa koni u ita izwi na kha riṋe vha vhafumakadzi ri songo shumisa nature as an excuse yo shavha mushumo uri ri kone u wana support so na ndi khou ri kha vhahulwane kha kha kha vha isei phanḓa no ri support vha dovhe hafhu futhi vha ri vulele na dzi nḓila ri songo limithiwa na tshithu na tshithihi nga dzhenda yashu so na kha nṋe ndi khou ri zwa zwino ndo no sedza future na nṋe ndi a ṱoḓa u ḓivhona ndo no vha muhulwane uri ndi kone u sapota vhafumakadzi ndi a zwi ḓivha uri zwi hani uri muthu a yo thoma muṱa wawe a vhe a khou pfha uri zwa zwino zwi amba zwori ndi nga si kone u vha pregnant ngori mushumo wanga wo ima ngei nḓila mufumakadzi ha ngo tea u humbula ngei nḓila U tea u vha na nḓila ine u a tendeliwa, u a vulelwa dzi nḓila, ha limithiwi na tshithu na tshithihi ngori ndi mufumakadzi. Why vha vhanna hu sa pfhi kha dzula hayani ngori mufumakadzi wawe pregnant, hu sa pfhi a ri nga mu train ngori mufumakadzi wawe pregnant. No, a ri a ri vhe ri khou fana. Ndi khou pfhesesa uri a zwi fani, a si tshithu tshithihi mara ri songo limithiwa. Kha ri tendeliwe zwezwo tshifhinga tshi tshi swika kha ri tendeli wori okay o tshi misa hetshi opportunity nga hetshiḽa tshifhinga ngori o vha a tshi muimana zwa zwino ngori o no ḓifhedza kha fhiwe tshila opportunity futhi tshi songo fhira tshi khou fhira khae zwi khou ya kha vhaṅwe ngori ndi mufumakadzi vhafumakadzi vha ṅwaha gidi ḓaṱahefuṱhanorathihi vho vhafumakadzi vhe vha vha na zwipikwa zwe vha vha khou zwi lwela a tshi lavhelesa ṋamusi u vhona ungari na riṋe ri kha ḓi lwa hu ḓi tou vho ri nndwa dzashu a dzi tsha fana na vhaḽa vhafumakadzi nndwa dzashu a dzi tsha fana vhafumakadzi vhaḽa vho lwa nndwa khulwane dzashu dzine ra khou dzi lwa a thi khou tou ri ndi khou dzi nyadza kana mini a zwi tsha fana na zwa uri a u koni u hayariwa ri a kona u wana mushumo ri ḓo ḓi tou lwelavo zwiṅwe nga ngomu kale zwa songo tou ralo ende ṋamusi wo dzhena nga ngomu ndi khou amba vho ngoho dzikhamphani nnzhi promotion women empowerment dzo ḓala dzo ḓala kha dzikhamphani dzine vha ni trainer dzi position for mufumakadzi vha thoma vha tshi sedza eh, vha ri gender equity zwine zwi vha zwi khou vula opportunity nnzhi uri arali qualification dzi hone u tshi meter requirements position yeyo hu na possibility uri ndi yau princess kha ri ḓo lavhelesa mulaedza wa u fhedzisela une anga u sia na vhafumakadzi ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi ri khou isa phanḓa na u hulisa vhafumakadzi na u tou uri vhathu vha vhone vhafumakadzi na mishumo ine vhafumakadzi vha khou ita okay um tshine nda nga tou tshi amba ndi uri vhunzhi ha vhathu vha vhafumakadzi thi mm. ri na problem nthihi ya uri um a livhi o rali u kha aviation Ndi na wanga muloro mara ngori livhu ndi u kha aviation ndi vho nyaga u shifter focus cause ndi kho vhona huna hune a khou ya hone ndi nṋe ndo rali ndi na workshop eh muṅwe u khou ḓa a khou ri na nṋe ndi khou nyaga u ita zwezwiḽa the best thing focusani kha wanu muloro arali ni khou ḓa kha nṋe ni songo ḓa kha nṋe na ri ndi thomisa hani penal beating google i hone i ḓani kha nṋe ni ri ndo fara zwauri na zwauri na zwauri mm. ndo staka thi khou ḓivha uri u ya phanḓa ndi isa hani mm. ri kone u thusana hu na vhathu vho no khou rengisa dzi perfume hai ngori vha khou rengisa dzi perfume ngori ndo vhona nyinya khou rengisa perfume na nṋe ndi khou rengisa ngori khou ita tshelede mm. nda vhona nyi a khou runga zwienda na nṋe ndi khou runga zwienda mara ndi khou hangwa uri a si focus yanga zwi nga si tshimbile ngori focus yanga a iho kha hetsho tshithu mara nda dzhia focus yanga nda i gaḓara fhethu nthihi nda focus kha zwine zwa vhori ndi ndi a zwi funa no zwi ita zwithu zwoṱhe zwi ḓo dzudzanyea workshop i ngafhi i renfontein eh, eh, ndi khou ṱoḓa zwoṱhe nga vhuḓalo okay ndi renfontein kha tshiṱaraṱa tsha 44 datsan and stayer street orias
vhafumakadzi ndi khou livhuwa nga maanḓa no kona u swika kha no mbekanyamushumo hu khou livhuwa riṋe kevho princess na livhuwani vhane vha vhori vha shuma kha mishumo ine vhori ro ḓowela uri i wanala vhathu vha tshinnani fhedzi u bva na musi ndi u tenda no fhufhula uri nṋe na vhone a ri tsha ḓo dovha fho ra lavhelesa heyi mishumo ra ri ndi mishumo ine ro ḓowela i tshi itiwa nga vhathu vha vhanna ri ḓo ḓi ri ndi mishumo ine ya vhori shumiwa nga muthu muṅwe na muṅwe ko tenda no fhufhula uri sa vhaswa na muthu muṅwe na muṅwe na vhafumakadzi nga maanḓesa zwi hone zwe vha guda zwone kha ino mbekanyamishumo u bva kha miss p na mubveledzi jones mr lava lava musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri ye mafhungoni awara ya vhuṱahe ha kono tevhela mbeka ya mishumo ri a dzedza kha vhe madekwana avhuḓi a ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm